Итах күнүнэн күндү көрөөччүлэр үһүн бастакы наахара нэһилиэгин Степанида Ильинична Борисова аатынан норуот айымньытын дьиэтигэр аан бастакы нэһилиэкпит олохтооҕо Людмила Викторовна Петрова ааспыт киһини сэгэтэр түөрт эмиэ сүүн туолар коллекционнай выставкатын ылла. Людмила Викторовна бастакы наахара нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, сыана бэтэрээнэ, коллекционер. тыа хаһаайыстыбатын сайдыытын иһин завклад развития коллекционеров почетный коллекционер иркутской области знактардаах күннэ людмила викторовна хомпу медицентр косметика николай ульянов вопроска биэрдиэххэ дуо коллекциятын хас сыллаахтан мунньан саҕалаабыккытый? Мин онтон бу былыргы олор Алексей диэн диэҥҥэ үрдээҕин устуллар этэ бу киин артыыстара. Ол миэхэ бааллар эти киин артыыстараттан биэһэнчэ стуку оҕордаанаам уонна ити кэнники муспутум чөчүөччүкэ киин артыыһалар. Уон оттон оҕо сылдьан биһиги бу маннык э, тугунан барар этибит. Бу сказка о спящей царевне, бу маннык дэрбэ мунньар этибиит. Олох быыкаа сылдьан бу кэмбиэр ойуутун дэрбэ быһан ылбыппын. Бу кэмбиэр ыла бу быыкаа ордаҕынааҕы коллекцияларым быһыддаллар. Бу кэмбиэр ойуутун. Истиҥэр быһымыахха баар эбит, оччо кэмбиэринэн дьэрэ үчүгэй буолуо эбит. Манна да омоноҕор киһииччэкэ. Бу оҕор дьаана коллекция. Дьонтон киин артыыстара бу манна туралар бу кэмпиэт суулара. Буоланы сэбиэскэй кэминээҕи кэмпиэт суулар буолалар. Оҕо хадьа сиэппитин дэ муньууппун аҕай. Бу оҕор дьаана дэ кэмпиэппит суулара быһыттылар. Туох сыаллаах-соруктаах дии, бу эһиги муспуккутуй? Билбэтим, оттон биһи бииргэ төрөөбүт өлбөхпүт. Онно маҕаһыҥҥа олгуо сээкэйин олох атырыламмат этэ. Ол иһин бу хадьара мунньар ылар булака үрдээн кырастыы үөннэрэ үккен, оттон устанан коллекция дьэҥэ уже киирэҥин бэйэн эмиэ мунньан мин булан туохха охтуутун бу миэхэ бу манна бу барыта турар дьизтэр олох бэйэм эрекиэннэрэ манна туораттан киирэ олох суох мунна мунньа аҕалаабытым бу кэппи уонна бу аккырыккалар бу хаҥа дьыал сүүсчэкэ

Алта уон биир сыллааҕы, аҕа уон тоҕус сыллааҕы, сэттэ уон, сэттэ уон үс сыллааҕы бу манныгы көрдүн даҕаны дьэ уже мунньан ылан уоннаттан бу эбэскэ үһүскэ сертификаттар баҕарыты бу биһэнни хоккуйдаах бу билин төлөммөккө хаалан хаалда. Онно мантыкаан быраҕан бүппэккин бу мунньар киһин биир

Коллекцияларгыт хайысхалара? Коллекция хайысхатын булана мин Бааныгына олох муспаппын. Барыта ча аҕуон сыл иһинэ бааллар. Аҕуон ис сылынан көрөл дьоммутах аҕалбытал араадьа саҥарар билигин даҕаны телевизор үлэлиир билигин даҕаны бу турар

уонна бу бу патефон үһүс үлэлиир бу пластинката олох буок бу маны үрдээн сэҥээрилэр ол хаҥатана сылдьар эбит диилэр бу кырдаас дьиэм Лидия Перевна аатырбыт быраас ол бэлэхтээн турар араадьа үлэлиир саҥарар үөһэттэн эмиэ пластинкалар абылырыттан эмиэ анньыһан этиһэн туран ыллахтара дии Уонна бу статуэтканы мунньабын. Бу былыргы тирилээх сикилеп бу эттэ уон икки сыллааҕа. Бу кэмигэр буругу баар. Бу баар үчүгэй баҕайы. Бу пригласительнайдар былар дьиэһигэр оҥороллор этэ. Бу тиэргэ дьондорун пригласительнайдар. Бу. Ман тыгылын олох киэн туттабын бу былыргы грамоталарым бааллар. Кутуохха биэрбиттэрий.

Бу маннык былыр постаканикка да чэй иһэллэр этэ. Ыал аайы баар этэ. Эһэрбит акаакаабыт бут ыйааһын диэн аата. Былыр маннык ыйан аһылдьыбыттар. Бу үрдээх, билин олох спроспалата, ihe барыта тыллаһаар гынар. Уонна дьэ бу сэбиэскэй ручкалар. Бу быыһыгар сиэннэрин бэлэхтээбит аҕайах туох ручкалар бааллар.

үрдэ дьэ сүөһүнү хайда иитээри гинньэн буолахмын була бүлдүрдүм бала хаастыыр буола үксэ бу маннык дьэ быырыскалыыр бу былыргы лоту сылдьар бу Москва тут бу мөһөөччүгэ бу маннык билин дэр аханай коропталаахтар

Манна көҥөр наһаа сөбүлүүрүм бу. Эмиэ былыргы ыалларга дьэ сиэкилээн иҥэр турар аҕай буолар. Үтүө байалар батта. Бэйэм да оннук хайыы хайыыра. Манна көмүстэрин иҥэн дьэ ураллар. Бу эмиэ сэбэскэ сырта тиэрмэстэр тураллар. Мантыкалара аны үлэлииллэр билигин даҕаны. Бу үчүгэйдэрин көрүү буо, бу сэбиэскэй көмүнээн. Та быйылгы үтүктэн оҥороллор быһылаахтаҕына да, дэ бу миэни курдук олох киһи сүрээр киирэр тиэрмэс баарын дьоно. Бу былыргы кипятиини оттуон хаттаах эттэ уон икки сыллаах. Үлэлиир, билиннээн үлэлиир балыһа ин бардахпай дьэһэдьэбин ыраах бардахтым.

Адьахай бөҕө Коллекционердар быыстапкаларыгар кыттыбыккыт дуо? Өрүү барабын республиканскайга. Онно бардахпынаттан арый кыаллар илдьэ барабын киһи литератын куоракылы айанын туох сийиэскэ сийиэстэргэ иһдьабын. Онно заклад развитие коллекционеров Саха сирэй диэннэр знак биэрбиттэрэ. Онтукан бу сылдьар Уонаттан иркутскайдар эмиэ көрөлөрөлөр ити бассаапка уккаата развитие быһыддьар нар уонна иркутскайдар ити бассаап туох нөҥү көрөнөр эмиэ кинилэргэ баарбын онно бу холодильнигар массыына потепонунан эмиэ маннык знак Дьокуускай область. Саамай былыргы экспонат тугун? Отоллох саамай былыргылар диэҥэ дьэ ол бу массыына ол зингер массыына көрдөрдүм. Ити патефон, алараадьалар. Уоннаттан олох былыргы диэҥэ ити сылабарын турар. Уоннача бу барта сэбиэскэй поездтаах. Оҕолоргут эһиги дьарыккытын төһө интэриэһиргииллэрий? Бэрэ, иннэ манна барыаххын. Бу балаҕана сиэттэрим кыыһым оҕолоро. Наташа бэйэм уон төрүөт сиэннээхпин. Онтон бу миигин эбээн ачакай мунньар эбиккин дии диэннэрдэн хакаатылара мин эмиэ мунньаккын баҕарабын диэн бу айаат быкардаата муспут массыыналара. Уонна өлбөх массыына үссе хаалан хаалла. Бу алты уонча массыына бар. Бу быыкаа массыыналар көрүү бүөтчүйдүм. Аны улахан баайа ити бу манныктара дьэ мунньа бу былыргылар оҕуста. Полиция, скорай, ымчыгы кысыһыллыан төкүртара. Онтон былаана Аймила иккис сиэним ол кыыһым оҕото кукланан барда. Эбээн наһаа чигэччэҕин кукланы мунньабын диэн. Сорох куклаларын олохтойон булбаттык.

Эмиэ бэйэм курдуктар уонна хыйылар эбит оҕону маннык хайаатка кинэ харыстанньым бу олох уура тыыттарбаттар чөкө уура садьаллар миэнэ ханна барда мин дьааһым ханна баарый диэннэр олох ыйыта дьитэнни гынан бу оҕо үтүөхэ астаны биэрэр харыстанньан уонна туох буоларга интэриэһиргиир буоларга

Туохтар? Бу тураллар диир суйах буоллараа. Бу кэннигэр эмиэ баар. Бу кэннэ эмиэ Иннигэн дьэ бу мантыкан улах киэн туттабын аҕай. Хатыгыран мунчаарбыт, тугу да гыммат кэммэр ылан дьагыртан көрөҕүн олоҕоҕо сааскыр түһэҕин. Ола хадыр энергияны биэрэр аай кутук. Уоннаттан били бастакы мунньууларын тугуй диэххэ бу маамылаакка ыйана турбуттуохтар. Стена. Ыал аайы баар этим маннык. Хайаан ыал аайы кирдин баара кинилэр кэннэрэ ыал аайы бу значогу мунньар туох баар Оттон уонна бу былыргы тимэхтэ хаалан хаалбыттар. Паака хадьыттара дирбе дуйдара түһэн киирэн барбыт анаарыы үчүгэй болун дуу диэмин бу түмөктөөмүн бу туох оҥорбутун бөтүүк Мин бөтүкэ маарныыр да. Бу былыргы тимэхтэр да бакка тимэҕэ диэн, кэлэчик тимэҕэ диэн, туох тимэхтэрэ диэн. Манна аныгы тимэхтэн буо. Ол быһырайдынан көрдөхө бу үчүгэй бай тимэхтэрэ мин иирэнэллэр эбитэ. Халтаһон киэннэрэ эгин. Чөбайбытта.

инньэ гынаммыт дьэ бу элбэх билиини биэрэр ба инньэ гынан дьэ бутаалаах туруналлар Бу быыстапка төһө экспонаты турордугутуй? Бу быыстапкаттан переменный диэн аан курдук миэнэ үс сүрчүкэ бар баалар. Олох чуолкайан лук болар ыксаана. Мактаал вопрос капитаев китиер.

уонна буоллаҕына сэттэлистэрдахха сэттэлистэрдахха ыстатуэткалаахпын уонна төрдүнчэ сылабаахнаахпын уонна сылдьыбыт сирим наһаа элбэх наһаа элбэх биэс сыл бола-бола коллекция юбилея буолар онно ол дааталарга бу знактар тохтарым туоҕулууллар

Мин коллекциям ыныргата, мин оҕордоттан мунньабын, онтон күүскэ муспутум, это ситин астатаба года. Онна билигин боллаҕына ретро бар, банкомат бар, банкнот. Еще это маастакылыткалар бааллар, банки баар, жестяные. Элбэхэ дииллэр. Онтон хороҕун аҕалбытым, бу ырыга аҕалбытым бу бэлэм буол диэн. Это первый номер хаһыат уонна тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыллаахха тахсыбыта.

чайнигы уйабын чайниктарым бутуранар бу бүгүн аҕыйах чайнигы аҕаллым уонна редкай чайниктары онтон бэйэм чайнигым туоҕулана коллекцията аҕыһын дьабар арааһынай улахана кырата элбэх бу дьиҥнэн мин олох чайнигы маннык мунньуом диэммин уруккаттан оло оҕор тахпиттэн баҕарар этим сөп тооньытаҕын тулаайах илдьибитим ыаллыкканы пар ыалга кииргим даҕаны да остуолга, оһох үрдүгэ, холумтаҥҥа, кухняларыгар, бартын наһаа наһаа чэрчээнникэ турар буолла. Ону наһаа сирер этим. Улааттахпына, ыал буоллахпына хаһан чайник мунньуурум. Ол иһин буланы бу чайник, чайнигым олох самособой бэйэтэ туохха приискэ, подарокка, спортка, маскаракка, бартын наһаа чайник келе турар этэ.

сиэммин быраҕан тураммын, оҕонньорбор быраҕан тураммын. Олох кэллим, бэйэм тиэлигибин Окулина Егоровна диэн манна уонна Эдим Окка Уйбаачынна диэн эһэлээх этибит олорго кэлэммин олорор олорор оттоһор уонна тоннуур этим хас да сайын манна

Онтон открыткаларын буллаана батара үһүс курдук кэнники аахтылар уонна ангелочкай эмиэ батара үһүс курдук буолла. Махтал вопроска передать